Bağçasaray rayon Duvankoy şeerinden. Sürgünlikten evel siz nenen oğraşa ediñiz? Sürgünlikten evel men mektep balası edim. Oqudıñız. Mayıs on sekizde sizge sürgünlik aqqında nasıl ilân etediler? Mayıs on sekizinde. Sizlerni Qırımdan köçüremiz. Nasıl oldı, kim keldi, nasıl? Aa, o, onı aytmaq da. E. Aa, sürgünlik vaqtı saba saat beşte keldiler evge, dört tane adam ediler. Olar bizge dediler, sizlerni Qırımdan köçüreler. Qırımdan köçüreler, qayda köçürgenlerini aytmadılar. Lâkin epmizin yırım daqanıñ içinde evden quvalap çıqarğandayıñ çıqardılar. Sizge bir şoqıdılar, ne içün sizi mından sürgünlik eteler? Yoq, öyle o qorsluqnen laf ettiler, qısqaca, açuvlanıp qıçırıp laf ettiler, sizler sürgün olıp kitecesiz dep. Şeylerni toplaq içün ne qadar vaqıt berdiler? On beş yarım daqqa. Ayırım şeylerni almaq mülkün degil, çemodan meselânen almaq mülkün degil, yaşçik almaq mülkün degil, dediler. Tek bir çuvalğa urbanen üç künlik aş al, dediler. Askerler sizi zorladılar, urdılar, nasıl oldı? Yoq. Askerler bizni urğanları yoq. Nu, nasıl aytsam, qopallıq, tatarca grubost, böyle qopallıqtan laf ettiler bizlerge, qıçırıp, açuvlanıp. Bir aş aldıñızmı yanıñızğa? Ne aldıñız? O qaran şey men aqılımda yoq. Bu çuvalğa anam rahmetli alğan edi aşamağa birek bir şeyler. Sizileri ne yerde topladılar? Köyün bir çetinde topladılar. Anda qaç adam bar edi? Köyün bütün adamları bar edi, onıñ esabını kim alğan? Sizni anda çoq tutılarmı? Bir eki saat turdıq, toplanğancı qada bar. Soñ maşinalarğa yüklep. Sizi nasıl stantsiyağa ve nasıl arabanen alıp bardılar? Maşinanen, gruzovoy maşinalarnen alıp bardılar, demegi, stantsiyağa. Nasıl şeerde? Dvankoy. Birden, birden poezdlarğa mendiniz, eliden stantsiyada oturdınız? Yoq, anda, anda adamlar toplanğancıq bayağı vaqıt biz oturdıq. Yanına askerler var edi? E, etrafımız asker edi. Qorantanızdan qaç adam sürgün etildi? Qorantamızdan üç, eki, beş. Yolda Yoq. adamlar? Dört adam. Dört adam. Babam olar armiyağa aldılar, tund armiyağa. Endi, a, yolda adamlar öle edimi? Yolda adamlar, yolda adamlar açlıqtan öle ediler, yolda qalıp ketkenler oldı, olarnı taşlap kete ediler yolda, poyezdlardan tüşürip. Vagon içinde şaraitler nasıl edi? Bu nasıl vagon edi? O, ayvan vagon edi. Gruzovoy vagon, ayvan vagonı. Temizlengen, sipirilgen, onda biz polda yattıq. İçinde qaç adam kite edi? O aqılımda yoq, onı kim sayğandı qızım? Ayaq yol, suv bar edimi? Yoq, qayda anda ayaq yol, gruzavoy skotnıy vagonda yol olmaq. Ne yaptılar ayaq yolunı, nasıl? Ayaq yolun qopqa. Vagon içinde ava kire edimi? Bir pencereçikleri, kiçkene pencereçikleri bar edi, andan kire edi qaybet. Aşamaq içün ne bere ediler? Aşamaq içün o aqılımda yoqtır, ne bergenler, bermey ediler bir şey, adamlarnıñ özünde bar edi. Vaga, vagon çoq toqtayım edimi? Stansıyalarda. Va, vagon, e, stansiyalarda çoq toqtap, anda otura edi. Qapılar yapıq edi. Qap, Keçken poyezdlarnı keçirip, ondan soñ uje yüre edi bizni vagonlar. Ölgen adamlarnen ne yapa ediler? Ne yapa ediler? Taşlap kite ediler çölge. Yol uzun edimi? Yol uzun edi. Demek, on sekizde siz sürgün etildiñiz. Soñ ne vaqıt ve. Oy, ne, ne propustila. Ne vaqıt ve qayerge sizni alıp keldiler? Bizler bardıq Taşkent stantsiyasına. Taşkent stantsiyasında GES bir degen yer bar edi, anda çürdüler bizlerni. Qorantanızdan bir kimseni coydıñızmı? Yoq. Sürgün etilgen yerde sizni nasıl qarşıladılar? Nasıl qarşılaycaqlar bizni? Hepsini topladılar, anda kolhozın, ne şu, klubu bar edi. Anda oqutıp yat, tüşürdiler bizlerni. Ep biz o klubda bir beş-altı kün anda oldıq. Ondan soñ yavaş-yavaş ayırda-ayırda evler tapıp, hozpostroykalar oldı, başqalar oldı, anda bizlerni yerleştirdiler. Birinci aylar birinci aylar yerleşüv ve yaşayış nasıl edi? O vaqıtta umumiy az yaşayış ağır edi, bizleriñki daa ağır edi. Çünki aşav meselesi bek küç edi. Payok berer ediler, çeşit türlü urluqlarnı digermenden keçirip, onı un yerine ketirip bizge berer ediler. Yerli akimiyet ve sakinler qırımtatarlarnı nasıl qarşıdılar? Olardan biz yaramaylıq körmedik. Bizlerni qarşılap aldılar olar, bildiler, çto tatar olğanımıznı, müslüman olğanımıznı, yaramay bizlerge netmediler. İş berdiler, adamlar çalıştırdılar, payok berdiler. Umumiy alğanda yaramay degil edi. Yahşı edi, Özbekistan nesi, bizge nisbeten baqması yahşı edi. Ne vaqıt ve Qırımnıñ nasıl köşesini siz qaytıñız? Qırımğa qaytmaq meselesi keldi, doqsan birinci yılı büyük oğlum keldi, doqsan ekinci künü, doqsan ekinci yılı kiçkene oğlum keldi qorandalarınen. Biz keldik doqsan altıda arqardaşımnen ikimiz. Nasıl keldi? Qayda? Mına mında keldik. Oktâbrskıy. Amurskıya keldik. Krasnogvardeyskıy rayon, selo Amurskıye. Sürgünlikten evel neni arzu ettiñiz? Sürgünlikten evel nasıl arzu et edim, men matematik olmağa isti edim. Lâkin mutlaqa başqaca oldı. Çünki mektepni bitirgen soñ biz endi şeerniñ çetinde otura edik. Şeerge barmaq man yapıla edi, cibermey ediler. İzmilden Bukin degen dememiz bar edi, komendantımız. O dedi, sen yavaş-yavaş bar da, Kir institutqa oqumağa, dedi. İndi men ruhsetsiz barıp kirdim. O da dostumnen beraber, Cür, medisina abarayıq, dedi. Kittik medisinağa. Medisina. Kim olmağa istey ediñiz? Matematik olmağa istedim. Oca. Oca olmağa. Yoq, na, naukanen zañimatsız yapacaq edim. Qırım siziñ içün ne edi? Vatan. Qırım Vatan. Bizde başqa Vatan yoq, Qırım.